Ah, mwathani agocwo nĩ mweke mwega ngai atũhete tũ- twaranĩrie kiugo kĩa ngai rĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ aratũruta narĩo rĩa thaburi ya igana rĩa mĩrongo ĩtatũ na kenda Ah, tũkinyĩte rĩu mũhari wa ikũmi na ithathatũ na mũthenya wa ũmũthĩ tũrambĩrĩria mũhari wa ikũmi na mũgwanja tũthome mũhari wa ikũmi na mũgwanja na wa ikũmi na inyanya tu mĩhari ĩrĩ nĩ mĩhari mĩega mũno Na ngĩmĩhe rĩĩtwa ndĩramĩĩta ĩraaria ũhoro wa wega wa Ngai, ũhoro wa meciiria mega marĩa twĩciiragia namo. Mũthenya wa Kiumia Bishop nĩ atwarĩirie ũhoro wa kiugo kĩrĩa kĩaragia ũhoro wa ũũmbi wa Ngai, ũrĩa Ngai atũũmbire, na nĩ kiugo kĩa goro mũno, mũhari wa ikũmi na ithatũ nginya mũhari wa ikũmi na ithathatũ. na nĩ atũririkanirie atĩ tũrĩ na ngai wa magegania na nĩ atũmbire tũrĩ andũ a magegania na nĩ ambĩrĩirie ũrata na ithuĩ wa magegania tondũ kiugo kĩa ngai nĩ gĩatũririkanagia atĩ nginya matukũ maitũ mothe ngai nĩ amoĩ mũhari wa ũmũthĩ kana mĩhari ĩrĩ itũ ya ũmũthĩ nĩ njuge nĩ kĩambĩrĩria gĩa kũrĩkĩrĩria ibuku rĩrĩ rĩa thaburi ya mĩrongo ya igana rĩa mĩrongo ĩtatũ na kenda Na thĩinĩ wa mũhari ĩyo nĩ mĩhari ĩra mwandĩki wa thaburi ĩno arĩwe Daudi arageria gũcokanĩrĩria meciria na ararehe rĩu meciria maũndũ marĩa mothe akoretwo akĩaria na kũrikĩria maũndũ macio na njĩtĩkĩria ithome mĩhari ĩyo ĩrĩ kĩo kĩa ngai gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ itarania ciaku Um, mũrungu ĩitikĩre na bata mũno harĩ niĩ ĩĩ mũigana wacio nĩ mũnene atĩa mweri ikũmi na inyanya ingĩtua gũcitara nĩ nyingĩ gũkĩra mũthanga ningĩ ndahindũka ndĩ oro ho hamwe nawe atĩ itarania ciaku kana meciria maku igũrũ rĩakwa mũrunguĩ ĩ matikĩrĩ ma bata mũno harĩ niĩ ingĩtua kũmatararĩ ah, maihana mũthanga wa iria-inĩ ona ningĩ ngĩkoma na ngĩũkĩra ũrĩ o hamwe naniĩ Na mwandĩki wa, wa thaburi ĩno arĩ we Daudi ararĩkĩrĩria rĩu na gwĩciria ũhoro wa meciria kana matarania ma Ngai igũrũ rĩa mĩtũ- mũtũrĩre wake. Na he maũndũ merĩ ma bata mũno ndĩrenda kũgweta haha marĩa andĩkĩte kana ciugo igĩrĩ cia bata mũno iria ndĩrenda kũgweta haha iria Daudi andĩkĩte. Na kiugo kĩa mbere nĩ rĩrĩ, nĩ kiugo kĩu bata. Kiugo kĩu bata kana kĩndũ gĩa bata nĩ kiugo kĩa goro mũno nĩ tondũ nĩ kiugo kĩonanagia thogora mũnene mũno wa kĩndũ kana um, ũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ kĩa ũguni mũnene thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na ndĩrarora ndagera gwĩciria ũhoro wa ciugo iria ingĩ tũngĩhũthĩra harĩ kiugo kĩu gĩ bata no tũhũthĩre kiugo thogora mũnene no tũhũthĩre kiugo ũguni mũnene no tũhũthĩre kiugo kwendwo kũnene no tũhũthĩrwo kiugo kĩndũ gĩa goro thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ na nĩguo arauga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa bata ũndũ ũrĩkũ akauga matarania kana ah, meciria maku igũrũ rĩakwa we mũrungu thĩinĩ wa ũmbi wa ngai akĩũmba kĩũmbe mũndũ nĩ kiugo kĩa ngai nĩ gĩtũrutaga atĩ ithuĩ kĩũmbe mũndũ tũtirĩ tũtiatiombirwo nĩ ũndũ wa mũtino kana kĩũndũ gĩekĩkire nĩ kĩheo ngai aheanire kũrĩ thĩ kana kũrĩ ũmbi wothe nĩ tondũ ngai nĩ aheanire kĩheo mũndũ na njĩra ĩyo ya kũmba na moko make Harĩ maũndũ marĩa mangĩ mothe mombirwo, Ngai onire nĩ wega ombe kĩũmbe mũndũ na moko make. Nĩ tũthomaga ũguo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria, na noguo kiugo kĩa Ngai gĩatwaragĩria mũthenya wa kiumia. Atĩ thĩinĩ wa rũgano rwa ũmbi-ĩ, Ngai nĩ onire nĩ kwagĩrĩire ombe kĩũmbe mũndũ. No kĩrĩa kĩrangenagia na ngĩciria nĩ atĩrĩrĩ, atĩ thĩinĩ wa rũgano rwa ũmbi-ĩ, mũndũ tiwe kĩũmbe kĩrĩa atĩ gĩthaka mũno kana kĩa kĩna maũndũ me ma, ma kũgegania mũno tu aiki, aca. Mũndũ towe kĩũmbe kĩrĩa kĩna muoyo, mũndũ kĩũmbe mũndũ towe kĩũmbe kĩrĩa kĩna ngoro, kĩna thakame, kĩũmbe kĩrĩa gĩthiaga, kĩũmbe kĩrĩa kĩna ũthaka na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Kwĩna ciũmbe nyingĩ mũno. ciĩ thĩ ĩno nyũmũ ciĩ rĩera-inĩ ciĩ iria-inĩ ciĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa ma kũgegania marĩa ciũmbirwo namo nĩ ngai no nĩ atĩrĩrĩ mu- kĩũmbe mũndũ nĩ gĩtuĩkĩte kĩũmbe kana nĩ tũtuĩkĩte andũ a goro kana andũ a mwanya nĩ tondũ tuombirwo na mũhwanĩre wake ngai mwene Rĩrĩa rĩothe tũratũra thĩ ĩno ĩ, tũũra- tũtũũraga twĩ na rũũri rwa ũũmbi wa Ngai, atĩ twĩ wĩra wa moko ma Ngai, tuombirwo na mũhuanĩre wa Ngai, nĩgetha twĩkage maũndũ marĩa mamũkenagia. Kwoguo tũrĩ andũ a bata mũno thĩiniĩ wa rũgano rwa ũmbi thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ombire na nĩ mũhari ndanagweta mũno thĩinĩ wa thaburi ya inyanya mwandĩki wa thaburi ĩyo no oririe atĩrĩ "Ĩ kaĩ kĩũmbe mũndũ arĩ kĩo kĩ atĩ nĩ ũmwĩciragia nĩ ũmũroraga kwoguo harĩ mũbango na mũtaratara wa ngai ithuĩ tũrĩ andũ a magegania Na nĩkĩo thaburi haha mwandĩki wa thaburi ĩno arandĩka thĩinĩ wa mũhari ũcio wa ikũmi na mũgwanja akauga atĩrĩrĩ ĩ matarania maku rĩ ĩ meciria maku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ĩ igũrũ ritũ rĩ ĩ matikĩrĩ ma bata mũno ingĩtua kũmatara Ĩ matikĩrĩ maingĩ mũno? Ngũtara maingĩhe nyone nĩ ta mũthanga wa iria-inĩ, ngũmatara ngome ngĩtaraga, o na ngĩũkĩra ngũkora ndirĩ ndĩrarĩkia gũtara ũrĩ o hamwe na niĩ. Mwandĩki wa kana mũnabii Isaya nĩ andĩkire ciugo thĩinĩ wa Isaya mĩrongo ĩtano na ithano mũhari wa inyanya na kenda akiuga atĩrĩrĩ nĩ gũkorwo meciria makwa nĩ jehova ũraria nĩ gũkorwo meciria makwa timo meciria manyu kana mĩthiĩre yanyu ĩgatuĩka mĩthiĩre yakwa ũguo nĩguo jehova ekuga mwarĩ wa kenda tondũ rĩ o ta ũrĩa matu marĩ mairũ ah, marĩ- marĩa mairũ maraihanĩrĩirie na thĩ

ĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ ngai nĩ arĩ na meciria mega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ nĩ atwĩraga na kiugo kĩake atĩ nĩ arĩ na mũbango mwega na ũmwe witũ mũbango wa gũtwĩka wega ti mũbango wa gũtũnũha na kwoguo rĩ ngai arĩ na meciria mega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ-ĩ nĩ tũkĩagĩrĩirwo tũneane mĩtũrĩre itũ harĩ ngai nĩ kũmenya atĩ meciria marĩa arĩ namo igũrũ ritũ nĩ mega nĩ twagĩrĩirwo tũmĩrĩrie ona rĩrĩa tũragerera moritũ nĩ kũmenya ngai nĩ arĩ na meciria mega igũrũ ritũ meciria maingĩ mega nĩ twagĩrĩirwo tũmenye atĩrĩrĩ atĩ nĩ twagĩrĩirwo gũtũra mũtũrĩre wa gĩkeno nĩ kũmenya atĩ mĩbango itũ na meciria na, na, ma, na maũndũ marĩa mothe twĩ namo na, ma, na, ma, na maũndũ marĩa mothe tũreka o mũthenya atĩ ngai nĩ arameciria na nĩ aramona na njĩra nene ndĩrarora ngeciria ithuĩ tũrĩ andũ tũroraga andũ na twĩciragia andũ na ũrĩa tũmonaga tũtuagĩra andũ cira na maũndũ marĩa tuonaga magĩka tũtuagĩra andũ cira na kũrĩa maumĩte rĩmwe nĩ tũtuagĩra andũ cira na ũrĩa matwaranaga nake nĩ tũtuagĩra andũ cira na ũrĩa maragia nĩ tũtuagĩra andũ cira na ũrĩa mekĩraga maita maingĩ ithuĩ tũrĩ andũ tũtuagĩra andũ cira na maũndũ marĩa tuonaga ma andũ no kĩrĩa kĩrangenagia nĩ atĩrĩrĩ atĩ ngai atũtuagĩra cira kana atũtuagĩra cira kumana na meciria make na meciria make nĩ mega na kiugo kĩa ngai nĩkĩo gĩtũrutĩtie ũguo koguo rekei tũmĩrĩrie ona ihinda-inĩ rĩrĩ tũragerera maũndũ maritũ rekei tũmĩrĩrie tũmenye ngai no aratwĩciria meciria mega ona angĩkorwo nĩ ũragerera ũndũ ũragwĩkĩra kĩeha tokorwo nĩ ũragerera ũndũ ũreyũria ĩ maũndũ marĩa ndĩragerera ĩ ĩ matua marĩa ndĩratua mũthenya wa ũmũthĩ ĩ magerio ndĩragerera ĩ kũhinyĩrĩrĩka ndĩrahinyĩrĩrĩka ĩ ĩ ũndũ ũranjĩkĩra kĩeha o mũthenya ĩ ngai ũ meciria maku mahuana atĩ igũrũ rĩaguo ndenda gũkwĩra ngai arĩ na meciria mega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na nĩ meciria ma bata mũnene igũrũ rĩaku ũngĩtua kũmatara nĩ maingĩ nĩ aragwĩciria meciria mega ndũkorwo nĩ hinya ndũkorwo nĩ thayũ gĩa na thayũ nĩ kũmenya atĩ wĩ mũbango-inĩ mwega wa ngai na nĩ mũbango mwega na nĩ kwĩgocithia na mũtũrĩre waku reke tũhoe mwathani tũracokia ngatho na tũgakũgoca nĩ ũndũ wa wega waku wĩ mwĩhokeku gũtirĩ ũngĩ tawe thengiũ nĩ kiugo kĩa goro gĩa gũtũririkania ũrĩa ũratwĩciria na meciria ma goro Umĩrĩria mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa kĩhunjio gĩkĩ harĩa arĩ mwĩkĩre thayũ na hinya kũmenya atĩ mwathani wĩna meciria mega reke kiugo kĩanagwetwo nĩ mũndũ Ah, reke kiugo kĩanagwetwo nĩ mũtongoria kiugo kĩanagwetwo nĩ mũciari wake kiugo kĩanagwetwo nĩ mũrata wake kiugo kĩanagwetwo nĩ thũ yake onokorwo nĩ kiugo kĩanagwetwo nĩ arĩa manamũtungata reke gĩ- kĩngĩkorwo nĩ kĩanamwĩkĩra guoya kana kĩeha Kana ruo ngoro, Mwathani, gĩtigatuĩke nĩ gĩkũgĩa handũ mũthenya wa ũmũthĩ. Reke athikĩrĩrie kiugo kĩa ũmũthĩ kĩrĩa kĩramwĩra atĩ nĩ ũramwĩciria meciria mega ma thayũ marĩa maraihanĩrĩirie na meciria ma andũ. Na no mũhaka ũkũhingie meciria macio mega igũrũ ritũ. Nĩ ma bata, nĩ ma goro. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, the Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twauga amen.